Ũngĩhota ndũgathikĩrĩrie message ĩno wĩ ika, but okorwo wĩ mũthuri, ta thikĩrĩria na mũtumia waku. Na okorwo wĩ mũtumia, no ũthikĩrĩrie rĩngĩ na mwana waku, tondũ wahota kũigua kaũndũ kangĩgũteithia. Ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa mũthuri wĩho. Mũthuri ũcio rĩ, ekire ũguo nĩ marĩ na ngurubu yao ya kĩama. Ngurubu yao ta rĩu moirwo magĩtwarwo na gũka Gundo Road, marĩ na mbia mangĩagũrire mũgũnda ĩka igana rĩmwe. No rĩrĩa mathire rĩ, mũgũnda ũrĩa monire makiuga aah gũkũ kũihũrĩte makongo tũtikũgũra. Koguo mathire Thĩka Road, makĩgũra mburoti o ĩngĩ monetio ya ĩka ithano. Mũthuri ũcio tondũ nĩ aragĩikarire matukũ maingĩ mũno rĩ, Ũndũ ũcio nĩ aratũũraga erirĩte mũno, akeyũria atĩrĩrĩ, 'Maaregire kũgĩa ũũgĩ nĩkĩ? Maaregire gwĩciria kerĩ nĩkĩ? Tondũ andũ aingĩ mekĩte ũguo-ĩ, mahenagĩrĩrio nĩ ũthaka wa kĩndũ. Matiĩciragia atĩrĩrĩ, 'Kĩndũ kĩrĩa kĩna gĩko-rĩ, To okorwo nĩ thahabu, na ĩrenda twĩthambio? Rĩu ũguo nĩguo mũthuri ũcio oigaga atĩrĩrĩ, atiganirie thahabu yarĩ hau. Na ona ũndũ ũyũ nĩtũwonete mũno tondũ ona ta mbarĩ ya Kenyatta rĩ, rĩrĩa andũ arĩa angĩ mateng'ereire mĩgũnda na maburoti ma town, o mathire kũgũra mĩgũnda ĩrĩa ĩtarĩ kĩene. Kũndũ ta na kũrĩa ũguo, ũkĩonaga na nakũu ũguo Voi, na nagũkũ ũguo na makongo-inĩ, nĩwanyita? Tondũ hena ka vision marĩ nako. Rĩu ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, ũtuĩkage mũndũ wĩna vision. Tondũ rĩu mũthuri ũcio ekire ũguo-ĩ, nĩmacokire magĩtonga na mbia ikĩingĩra, no mbeca ciake nyingĩ aigaga bengi. No nĩatũraga eriraga akoria atĩrĩrĩ, nĩkĩĩ rĩu twaregire kũgũra mũgũnda na kũrĩa? Mũthuri ũcio agĩkua ngwĩciria nĩarĩ na mirioni ta thate bengi, no akuire akĩriraga. Yet Korwo nĩ oire o mbeca o icio mirioni thate rĩ, no angĩathire kũndũ kũngĩ kwĩ kũraihu ta na gũkũ Nyanyuki, kana kũrĩa kũngĩ, na agũre mũgũnda, na andũ angĩ makaũkora na ũgĩe value. Kũguo ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, ũngĩgakorwo na ũndũ ũra regret, ndũkanatinde o hau ha kũ regret. Tuĩkaga mũndũ wa gũ take action. Kĩrĩa ndĩrenda kũmwĩra rĩ, nĩ kũrĩ kũndũ gwĩtagwo Nairobi Stocks Exchange. Nairobi Stocks Exchange nĩ kũrĩ andũ matũraga magũraga share kuma tene ona athuri. Ingĩkuonia, ngakwĩra mũthuri ũyũ rĩ, agũraga tũ share twa Brewery tũnini tũnini. Ũmũthĩ ena mirioni ta ikũmi, kana ũngĩ nĩ agũrĩte nyũmba, tondũ nĩ kũgatha tũgathaga. Share ũngĩkamĩkora ĩ thĩ rĩ, ũkamĩgũra, tondũ bata nĩ gwĩtania ona share ĩrĩkũ, na share ĩyo, tondũ nĩ gũkĩraga ũgakora maũndũ nĩ magarũrũkana. For example, ta rĩu rĩrĩa share ya Safaricom yanjirie kwendio, yendagio ciringi ithano, ĩgĩcoka ĩkĩgwa mũno, ĩgĩthiĩ hakuhĩ ciringi igĩrĩ na thumuni. Nĩ tuge mũndũ nĩ ahutirio nĩ mwathani, akĩgũra hĩndĩ ĩyo yathire ta ciringi igĩrĩ na thumuni, ũkorwo nĩ warĩ na ngiri igana rĩmwe. Mũndũ waikirie ngiri igana rĩmwe, ũmũthĩ share ya Safaricom nĩ hakuhĩ ciringi forty five. Kwoguo share iria agũrire, ũmũthĩ nĩ cia mirioni igĩrĩ na nuthu. nĩwanyita koguo tiga gũkuaga ngoro na ihenya Take- tuĩkaga mũndũ wa gũ take action ũmũthĩ ta rĩu ũngĩũka stock market kwĩna tũ share ũraigua ta rĩu twa kenya power ga share kau ta rĩu kaumaga ciringi ĩmwe na thumuni thaa ici nayo nĩ share nĩ kũrĩ hĩndĩ yendagio ciringi igana rĩmwe ũngĩthiũrũrũka kũu gwaku nyũmba wĩna switch ta ikũmi cia thitima ithe tiguo koguo thitima ndĩratiga kũhũthĩka Thitima ndĩratiga gwĩka atĩa? Kũhũthĩka. Koguo tũbeca tũrĩa tũnini wĩ natuo toka wĩhithĩre gũkũ. Ũgũre Kenya Power, ũgũre KenGen. Niĩ no nguonie mũhĩndĩ. Mũhĩndĩ ũcio agũrĩte share cia Kenya Power hĩndĩ ĩno Kĩbakĩ okaga kũingĩra gĩtĩ-inĩ. Share ciao macigũraga ciringi inya. Agĩcoka gũciendia aciendagia o share ciringi igana rĩa ithano. Nginya akĩgũra kambuni ya mirioni magana matano. Rĩu kwoguo ũrĩa ndĩrenda kuuga nĩ atĩrĩrĩ, Ithuĩ, ithuĩ nĩ tũrateng'erania na maũndũ rĩngĩ matarĩ na bata, tondũ ũrathiĩ ũgakora mũndũ nĩ agũra mburoti rwaka mirioni ikũmi na ithano, aka nyũmba icio rĩngĩ na mirioni twendi thate, no nyũmba icio ona ingĩkaingĩrwo igũ take mĩaka ĩrĩ ĩtatũ, ũgakora investment ĩyo ĩgũ take mĩaka ta ikũmi na ĩtano na nĩ ararĩha mathirĩ. Niĩ ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, handũ ha ũteng'ere gwaka rwaka, ũka stock market, ũgũre in share pole pole na njĩra icio igũthiĩ igĩciaraga na nĩ ikũheaga dividend. Ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, ona no ũthiĩ ũgũre mũgũnda no to mũhaka ũgũre ũrĩa wĩ hakuhĩ na bara. Gũra ũrĩa wĩna na kũrĩa thĩiniĩ, ũũthondeke ũhande mĩtĩ. Nĩ wanyita? Okorwo he handũ tĩri ũkuĩtwo nĩ kĩguũ, ũthondeke. Ũgũcoka ũwendie ta gold. Kwoguo nĩ tũtuĩke andũ a kuongagĩrĩra value he kĩndũ, na tũtuĩke andũ a gũthikanĩrĩria, na tũtuĩke andũ a gwĩka maũndũ. mangĩkorwo na value rũciũ. Tiga gũkenio nĩ itunda rĩrĩa ũrona ũmũthĩ, ta mũtĩ ũrĩa ũrahandwo ũmũthĩ. Cheers. Keep planting. This is John Motivator Ndung'u agĩkwĩra you were born to win. Cheers.